Cuenti cu nos homber, e nomber hombernan di Israel, e hudiunan di berdad, cu bijbel, lei di bijbel ta splica nos cu nos homber por mag tin mas muher. Wak no antes. I den e tempunan di mi tata ku mi mamanan e kos tabata mas normal, pero aworki pasó e hende ku ta den forsa laga bisa ku ta manda mundu, e hendenan ku ta yama hende blanku, pero nan no ta blanku nan ta diferente tipo di kura, pero e hendenan ta pusha e e e e kos anto e muhenan ta kai p'e djeno pasobra muhé nan ke forsa p'e wak no e ordu m'a traha un fidio cabo di di e ordu bo tin cu waki paso e aynan mi ta splica bo cu homber ta bini prome despues e muhe ta bini prome bo tin yahawa despues ta bini yahawa shai despues e homber ta bini despues e muhe ta bini despues e muchanan ta bini pero wak no bible ta splica bo cu homber mag di tin mas muhe Anto un kos tambe ku e muhénan no mester lubidá wak no, e dia ku e Reino ta bin, e Reino di Yahò, Bashan Yahushai ta bin, nos ta nos ta bai haña hopi muhé Di mes, dus, anto promé djesei ora e tempunan, e maldatnan ta bin ful di riba e mundu aki, ful mundu, e ora bo ta haña wak, wak no, e men of the lord, e hombernan ku ta hasi e trabounan di Yahawah Baal Sham, Yahawah Shai nos. Anto lord willing, si Yahawah Baal Sham, Yahawah Shai ke, Yahawah Ra ta sa, wak no, nos ta wanta e koe ki ten te na final pa nos haña salbashon, anto ora e ora e tempu a bin ta bin e e e tempu di fisho, e ora bo ta bai wak e muhé kore, skonde tra e hòmbernan di Yahò Basham Yahushai. Anto nos ta lesa, nos ta punto da Yao basha mi a basha pa e duna nos e salvashon si nos mag i ta esun ku ta komo e bisa ku ta wanta e kos te nan final si mi bai na laga mi bai na seka Isaiah un rato despues ta bini bek.

This is Isaiah captico kuater versiculo uno, En e dèt day, anto splika bo di e dianan, e dianan di guera, e dia di maldatnan, wa, o e dia ku bo ta haña e soldadnan riba kaya, e dianan bo ta bo ta wak e muhenan bini pa nos. in that day, and in that day, seven woman shall take hold of one man. Anto shete muhé ta bin wanta pa un homba. Anto shete muhé no ta nifiká shete. Shete ka, shete ta un number hopi spiritual. Esei ta ke men kompletu. Anto kompletu, kompletu ta nifiká, e por ta laga bisa shete muhé, laga bisa si bo ke setenta muhé bo ta den e setenta muhé si bo kier shen muhé bo ta den e shen muhé si bo kier mil muhé bo ta den e mil muhé akno bo por haña tantu muhé ku bo kier e dia ei and in that day seven woman shall take hold of one man saying we will eat our own bread and wear our own apparel only let us call by thy name and to take away our reproach. Nan ta bai bisa bo pasobra antes e lei ta, mi ta bai lesa e lei, e lei ta um si bo tin si bo tin uh otro muher, bo tin wak un kas p'e, bo tin wak su paña p'e, bo tin wak su kuminda p'e, anto tambe bo tin dun'e su kos. Bo mester sa dun'e su kos. Dal e ke basora. Anto wak no, si bo tin dos muhé, tur dos mes ta haña mes un basora, mes un tantu bo no por wak no. Di mes ora bo tin kos nobo bo ta bo ta ai ai bo bo bo ke bo ta kla pa kibra e koi no, pero wak no si bo tin un muhé kaba e no mester sufri kuenti ku bo pasobra bo tin otro muhé. tin ku tene un balansa, wak no? Laga bisa djaluna ta pa esun anto djaluna, ki ta bini djis di djaluna? Djaweps, djaweps bisa, bai bus kele paso, djaluna, djaweps, djamas.

laga bisa kuatu dia ta pa nan, kada kada un ta aña dos dia, anto e otro dos, tres dia ta pa bo i yaho a bai sham, yaho a shai, pa bo studia, hasi bo kosnan, asina bo por hasié, Esaki ta djis un fobo, no? Mi no ta bisa bo asina, bo mester hasi e wak, no? Dueño tin ku buska su mes un balansa manera, su mes un manera kon ta traha mas mihó pa e, no? Pero sea, Skritu, Skritu ta ta duidelijk ku ku ku nos por mag di haña, mag di tin mas muher. Anto e muhernan ta bisa Nos ta kome nos mes un kominda, nos mes un pan, bisti nos mes un paña, djis laga nos karga bo nòmber, pa e e e e maldat no bin riba nos. Oke, awor mi ta bai spliká bo e leinan. Anto awoki Mak no, awoki mi ta komprende, ya, mak m'a kuminsá, ora m'a bira grandi m'a kuminsá komprende mi tata mas mihó, pasobra e ta bin di e tempunan ku ta eigenlijk tabata normal si bo tabatin mas muher, no? Mi ta korda bon dia ku mi ku mi haña mi mi promé frei, mi promé verkering, mi kisas ta dies tres aña o so mi tabata tin. Anto wak nan a bin kas a laga mi tata ku mam ser rekonosí ku mi frai. Anto despues e anochi mi tata el a splika mi diko mi wak no, di diko mi wak no, wak no bo tin un, awoki bo tin un muhé no. Wak pa bo haña un mas, si e otro no oke bo tin e otro. Anto el a spliká mi kon dia e tempunan ku e ta bai skol, ku e tabatin mas muhé, wak no e tempu e ta bin e tempunan ku bo ta karga e bukinan di e mucha muhé, asina bo ta Ahm, como se llama? Asina bo ta ahm, como ta yama e cos fa sir e, laga mi busca e palabra aki. Asina,

evitá duna evitá kisa kisa evitá mi ta kere. Asina bo ta evitá e muhé p'e keda ku bo o bira di bo. Wel bon, si anto wak no dia kuma ami ku mi ruman muhé, dia ku nos a bira, nos no nos no tabata mucha mas no, nos a bira hende grandi, e di matata a bai bèk Kòrsou no, Anto mi no a cumpri dje pasobra mi mama no a kere bai kere no kere bai cu ne. El a bisa mi mama, anto wak no, mi tata te awoki e ta cuida mi mama, e ta manda sèn pa mi mama, wèt. Mi mama ta ei e por papia, pero asina muhernan ta, muher nan ta ei nan boca ta un coi coi sushi, nan nan gusta papia den koikens cuent di homber, pero wak no. Mi tata te awoki e ta kuida mi mama, e ta manda sèn pa mi mama. So, mi mi tata di ku mi mama, wak nò, el a el a kaba ku su trabou, el a traha tantu año, el a bai ku penshun, el a di ku mi mama, wak nò, mi ta bai Kòrsou bèk, pa biba Kòrsou bèk, mi ta bai traha un kas. Si bo ke bobo bai ku mi, pero Mi tin un otro muhé, anto mi ke pa bosnan tur dos keda na pas. si bo por bai ku mi, pero mi tin mi otro muhé na Kòrsou tambe. Anto mi mama no a kere, no ke, no kere bai Kòrsou kuné. Pasobra mi mama, el a, el a bira, el a bisa, wak nòma. El el a biba hopi aña na Hulanda aki, anto wak no asina e ta un bon voorbeeld, un bon manera ku bo pa bo pa bo komprende kon e e maatschappij aki, e e kaminda ke e zogenaamde wester, e loganan mende Hulanda, ku ta kibra e e e muhernan, pasobra e muhernan ta kere ku nan, aki nan den e mundu aki den e hulandanan e muhernan na kustau tambe na kuminsá e muhernan ta kere ku nan ta algu no, nan nan ta kere ku nan ta mes un kos ku hòmber, ku nan tin mes un derechonan ku e hòmber tin, wak no, ora e kere guera aki ta ta sali, ora tin guera na mundu bo ta wak La un la unda e muhernan ta para pa para. Bo ta kere e muher ta ta ta ta bai dilanti pa pa tuma sla? Skonde e koño no ta bai skonde tras un hombro. Nawel, laga mi bai bèk na Exodus. Mi ta bai na Exodus splika bo e leinan. Si bo tin mas muher, manera mi a bisa bo, ey, e e e e esun no Un nop, si bo tin dos bo dos muhé, nan no mag tin sufri kuenti ku bo tin dos muhé. Bo tin ku wanta e balansa. Wak pa nan tur dos haña mes un atenshon di bo, mes un basora. Bo tin ku dal nan ku mes un basora. Wak no kuida nan. Anto di mes bo por stima un mas di otro, pero esun ku bo stima ménos no no mester sinti o sufri pasobra bo ta stima e otro mas. Anto, pero Scriptures ta duidelijk si, si e muhé no ta hasi si bo ke, lokual bo ke wak no, bo nos no no mag di pone nos muhé na banda pa nada, bo tin mester un un un bon derecho pa bo kibra kuné. Lo ke bisa ora e muhé no ta hasi lokual bo ke p'e hasi, bo por bo por pone na banda nan laga mi buskela pa bo

26. If she go not as thou wouldest have her, cut her off from thy flesh, and give her a bill of divorce, and let her go. Wak no, si bo tin un muhé, anto e no ta hasi lokual e tin ku hasi, waki, e no ta kushiná nun kaminda pa, nun kuminda pa bo, e no ta limpia kas, e no ta kuida e muchanan, Boka grandi soba ta haña fe dje, lag'e bai, sali, kit'e fe bu kas, o si bo ta biba serka dje, hala, hala leu fe dje, bai. Wak'ne, o si bo tin plaitamentu, kasi tur dia plaitamentu, pero e ta kushiná, e ta kuidá bo tòg, ei, esei, e plaitamentu no ta un kos Un como bo ta bisa e palabra na papiamento laga mi buske le bo ta un. Motibu, no ta un motibu, e peleanan no ta un motibu pa bo kibra kuné. Wak no, si si e ta kushi na, e ta wanta e tende kas limpi, e ta kuida e muchanan, bo tin ku keda kuné tòg. Wak wak pa bo haña otro muña pa bo

and if he do not these three unto her, then shall she go out free without money. So, e ta bisa si si si bo ta kue un un un si bo tuma un otro muhé Bo tin cu dune cuminda, bo tin cu wak su pa su pañanan, anto who duty, her duty of marriage shall he not diminish, anto, e duty of marriage, kico ta marriage, marriage, marriage ta nifica sex, cingamentu, esey ta marriage, marriage ta cingamentu, si bo lees su bijbel, bo ta wak,

Ora bo a chinga un muher, ora bo a hinka bo basura den dje, esei ta e e anto e ta un muher di un israel israelit, dus un muher yu kòrsou, robiano, venezuelano, kolombiano, meksikano, wak nan kubano. wak no west africa di haiti si mata sabas wak no si bo tin un dia muhé nan anto bo hinca bo cos den dje ta bo muhé bo no mag di pone na un banda fasi no mag Eslon e ta hasi e kos ku e muhénan tin ku hasi, anto esei ta kuida kas, kuida abo, kuida bo bo yunan, e ora bo tin ku kere ku ne. Tò, si e no has e no ta hasi e kosnan, e ora bo bo mag di lag'e bai. Tò, tin mas skrito kuenti mas muhé òf tantu muhé.

Bisai ta mustra bo Lamech, el a kue dos muhé. E un su nòmber tabata Adá, anto e nòmber di e otro tabata Zilá. Wak nò, asina mes mi ta mustra bo si ta gewoon Beibel mes ta splika nos ku nos hòmber mag tin mas muhé. Anto un kos ku e muhénan. ku e muhénan di e dia aki no mester lubidá, wak nos, si nos ta haña salbashon, nos nos ta bai bira Nos ta nos ta bai bira un kings and priest reino i pristo dus eigenlik e muhenan ki awo ki bosnan tin chèns pa mustra nos ku bosnan. ta un muhé worthy paso wak no wak no scripto ta bisa tin tin hende ku ta bai kana den e reino di Yahawah ba Hasham Yahushai ku nan kabes ta bou bo no ke bo no ke ta un di e muhénan ku tin ku kana ku su kabes ta bou wak no awoki bo tin chance pa kuida bo homber.

Kingdom of Peace and Holy Nation, and an Holy Nation, un reino di pristu. To, laga mi bai cerca Revelacion, Revelacion uno y versiculo seis.

Both the beloved and the hated, and the firstborn son be hers that was hated. Anto e yu hòmber ku ta ku a nasa promé ta esun ku esun ta e ta di esun ku e hòmber ta no ta gusta. Then shall it be, when he maketh his son to inherit that which he had, paso antes, esun e yu hòmber ku a nasa promé esei ta hasi ta haña e mas kos di e tata di e tata a ta muri a ta muri tog. Then shall it be when he maketh his son to inherit that which he had, that he may not make the son of the beloved firstborn, si e no por, no mag i duna e e e e yu di esun ku e ta stima mas haña mas kos.

ya esaki e ta splika bo mas kuenti e yunnan paso esun ku a nase promé e yun hòmber esei tin mas derecho riba e kos di e tata di e tata ta muri di e tata ta laga tras p'e e no por bo no por cambia e ley on ta cuminsa purba bibida e ley pa pa duna esun homber yu homber di e muhe cu bo stima mas na mas cos. Pero ya e ta splicabo caba cu ta normal pa nos tin mas muhe anto den e reino di Yahua ba sham Yahua Shai bo ta haña nos asina ki bo shin muhe. Anto laga mi lesa king esaki ta koning sòlomo king solomon salomo wak nò wak nò. Cuantu bo sa tantu muhé e homber tabata tin, koning, nos reino Salomon, bo sa cuantu muhé e tabata tin? Splikaba, Esaki ta First Kings First Kings capitulo capitulo dies un versiculo tres, And he had seven hundred wives, e tabata tin shete shen muhé,